ari kusheedzera kuti kuwadzana kuwadzana kuwadzana ari kusheedzera ari kufaya bhazi haasheedzere mari yacho mari ivhangeri remukati hazviiti kuti wasvika paringe kunzwa munhu achiti 75 cents 75 cents enda panze panosheedzerwa nzi kuwadzana kuwadzana noton chegutu mamukati 75 pamunhu ukatora remukati ukariparidzira panze vanhu vanoita maquestions kuti ndekupi uri kuita 75 kuda kuti waunza remukati panze so noa kana ari kumuka ayo ngadziye dzipinde dzinonyura but original message yekuti mupinde haisi yekutiza flood their relationship nyaya yekuenda kudenga haisi yekuti munhu ari kutya gehena ndeyekuti ari kuappreciata basa rakaitwa najesu pamuchinjikwa Amen. Nokuti dai hell iriyo nyaya yekuti tikuvhundutsirei muende kudenga, munoenda tikati describe harina kumira mushe. Type yemoto uri uko unoti anoona mapisha anoita zuva. Zve zvakapetwa zvekuti wega unoona kuti asira beta kunamata. But Mwari haana kuti endai munovatsanangurira mapisiro emoto wacho nemaomera azvakaita. Ah! Taurai basa rakanaka rakabatikwa pamuchinjikwa kuti ani nani anotenda agone kuponeswa. Amen. So muSodom neGomora makapiwa vanhu an opportunity and they misused it. Sin yanga irimo kuti vanhu vane zvavari kuita and proof iripo yekuti vari kutotadza but Mwari haana kuti moto ngaungodhika. Mwari vakati no, I need to make a way for men to be saved. So plan ye salvation yanga iriko kubva kumavambo. That's why Bible richiti kumavambo kwenyika gwayana rakadeura ropa. Kureva kuti munhu achitonzi naMwari chipinda mugarden ukadya muti uyu uchafa. Munhu paakadya chakaita kuti aregere kufa kune changa chakatofa in place to cover men. So musoto mune gomora mune varume vauya vakagara pacity square vakagara mukati meguti havana kusvikira kumba kwaloti vakasvikira mukati meguta. Opportunity mulife inouya kumunhu wese but haasi munhu wese anogona kurealiza kuti this is my time i need to connect to this situation vanhu avakauya sevanhu vatodokerwawo zvavo but varivo vauya nepurogiramu yekuti musodomu uzova nemoto but havana kutanga nevhangeri refaya just imagine vachingopinda musodom kuti mangwana kunotsva munhu varume ngatiwiriranei mangwana kunotsva munhu ana kumira musha hakuna aigona kuvajoina but vakauya nevhangeri rekuti vakasvikogara pacity square lot ndokubva aona kuti vanhu ava i need to help them these are strangers akavagombedzera akaenda navo kumba kwavo vari kumba akaita zvaakaita vakamupa vhangeri rekuti kana une munhu waunoziva ari connected to you Muyambire mutaurire kuti mangwana hapana kumira zvakanaka ave close to you so that you can come out of this situation. So chakatanga is not fire. Chakatanga is the way to come out of fire. So people havana kutsva because of sin. Vakatsva because they missed the opportunity to live. Mwari haatange neproblem anotanga nesolution. Mwari haatange nekuunza judgment anotanga aunza a way to save you from judgment. But nhau ndeyekuti you can miss the opportunity nekuda kwemaonero. Varume apa vakauya muSodom vauya kuzoponesa vanhu. But varume muSodom vakaita nharo pamba paLot kuti tipe varume vapinda mumba mako toda kuvata nawo. Kurati vaiona vanhu vari ordinary but Lot aiona zviri extraordinary. That's why akaedza kudefender these people. Vanhu vari kuedza kudefendwa naLot hazvireve kuti havasi powerful nokuti at a certain extent Lot achiedza kuvabatsira batsira zvanzi vakaita strike the people with blindness. Vane power to perform miracles. but pane pavanodefendwa neamen without power lot aedza kumiramira kuti musabate vanhu avo musabate vanhu vemusodomu vane nharo chinzwa manje vhangeri raloti paati ndine vanasikana vangu mhandara vasina kuziva varume torai ivava varume ava ndokubva varamba izvozvo zvaitika ndopane nyaya yese why nokuti nhau yeungochani hwomusodomu negomora Kuchema the outcry of sin yakasvika kuna Mwari but Mwari paakatuma these angels vaenda kunoverifya on the ground saka the only proof yekuziva kuti varume vaakurara nevarume vanofanira kumbotestwa uri kuona here kuti mwari haashande neripoti yaanonzwa he can also come down on the ground and verify on himself The outcry yakaita rich heaven but Mwari haana kutanga nejudgment. Iwe ukangonzwa nyaya dzekune imwe church wakutoita zvaunofunga. Havasi vaMwari matsotsi ndakakuudzai. You must go there and verify. Kana Mwari wamasimba ose akaburuka kubva kudenga kuzoita verify zviri kuitika muSodom nyangwe anzwa report. Ko iwe ndiwani? Wongoti ukangonzwa kuti ndakakuudzai. Mm. Matsotsi ndazvinzwa ndazviona kuFacebook ndazviona kuWhatsApp. Chinhu chausina enough evidence Don't rush kuisa judgment. Unogona kuudzwa message nevanhu vakamaka munhu iyeyo. Unogona kutopiwa nemessage nemunhu waunoti ari reliable yet haasi reliable haana enough information. Ngirozi padzakauya dzikapinda muSodom vakatouya vari vanhu nokuti dai dzakauya dziri ngirozi hapana ichitoda kuvata nadzo. Vakatouya vari varume Mwari achida kubata shuwa kuti varume ava vachiri kuda varume. saka pakatumwa varume saka ndokubva uende pamba panonzvika tipe varume utoda kuvata nawo girozi ndokubva dzati saka ishuwa vana ava vatopiwa futi mhandara vari kuramba loti paari kuti ndinokupai vanasikana vangu mhandara ada kuti havabate shuwa kuti havachada vakadzi vana ndopavakawana evidence yekuti shuwa hungochani hwatekeshera vari kuramba mhandara and they strike them with blankets but ichinzwa yemota haisati yapo proof yaonekwa kuti vanhu vari musini but the love of god is too much varume ava ndokubva vaudza loti kana une munhu who belongs to you or connected to you tell them handizoti ah, loti akanotaurawo nani ndonga vanhu vakaramba kuti hakuna zvakadaro wakazodii ukazodii mangwana ndonga vapasimuka vhangeri rekuti zvinhu zviye zvaada kuitika taakuda kuti iwe uchibuda muno muguta nekuti kune moto unofanirwa kudzika muguta rino message ndokubva wapiwa instruction yavakapiwa ndeyekutoti arambai makafokasa kwamuri kuenda don't look back ah mukadzi waloti ndokubva zvamunetsa Chakauraya mai Lot haisi sin yaiitwa muSodom neGomora. Chakauraya mai Lot haisi fire yakanaya muSodom neGomora. Nokuti ukariverenga rinoti Genesis 19:22 Lot anotonzi I will not do anything until you reach there. Kurati pane paakati ndikasvika apo nokuti apa moto unozondibata. So along the way vachienda vari muroad mai Lot pavakacheuka she turned into a pillar of salt. Ah, nhasi uchanzwa revelation iwe haritaure kuti she died although she was dead but rinotaura kuti she turned to become a pillar of salt why nokuti she looked back ikoko kusateerera anzi usacheuke iye ndokubva acheuka instruction yati usacheuke iye ndokubva acheuka and she turned into a pillar of salt Roti nevana vake ndokubva vakontinya nerwendo, mukadzi asara panzira ava a pillar of salt. Andikasi kutsanangura vamwe vada kuenda kubasa. Jesu unouya panyika woti, mukava vateereri vevhangeri mukaritenda, ndinokufananidzai nemunyu wenyika. Mai Loti vakava churu chemunyu, Jesu ndokubva auya akati, imimi vanotenda, Muri munyu wenyika. And uh, Jesu watora comparison wafananidza a believer nemunhu asina kutenda vhangeri raka ndokuti yaa mainoti disobedience anzi usacheuke iye ndokubva acheuka akava munyu but jesu wouya wobva ati imimi manje mukatoteerera munoitawo munyu